Nesip bolsa bu günki temamyzda siziň üçin eBay-de nädip hasap açmaly, eBay-de nädip söwda etmeli diýen tema boýunça gelen birnäçe soraglara jogap hökmünde şu wideony taýýarlaýan. Onda näme dostlar başlaýas. Ilki bilen başlamazdan owal temamyza başlamazdan owal Eger kanala agza däl bolsaňyz, YouTube kanalymyň agzasy däl bolsaňyz, kanala agza bolýaňyz. Ondan soňra-da şu tubanogyň iň üstündäki tümi, ýagny ähli bildirişleri açyk bolsun diýip, şuňa-da basýaňyz. Çünki meniň her bir goýjak wideom ilki bilen size barmagy üçin. Mähriban dostlar, indi kanala agza bolanyňyzdan soňra ilki bilen şuny belläýin. Siziň ähliňizde, ýagny eBay hasaby açmazdan owal, Gmail hasabyňyz barmy? Google hasabyňyz barmy? Eger ýok bolsa, ony açyň. Bar, köpüňizde bardyr diýip pikir etýän, çünki YouTube ulanýanlarda bolaýmaly. Onam ähli talyplarda e-mail hasap bardyr. Eger ýok bolsa, ýene kommentariýada belläň. Men ondan o barada-da siziň üçin bir gysgaraçyk wideo taýýarlaryn. Mähriban dostlar, indi Gerekli zadymy aýtdym. Gmail hasap gerek. Ondan soňra ebay.com. Yani bu dünýäde iň kän hany Amazonum gowy gidip dur. Ýöne eBay hem Amazondan kim galanok. Gaty gowy e, hereket edýär. Şonuň üçin eBay ýeňil we Arkaýyn islendik harydyňyzy satyp bilýäňiz. Ebay hasaba gireniňizden soňra mähriban dostlar islendik ýurtda tapawut ýok. Türkiýe boluň, başga ýerde boluň, islendik ýerde ebaýda zat satyp bilýäňiz. Ulanylan zadam satyp bilýäňiz, täze harytlaram satyp bilýäňiz. Indi hasaba girenimizden soňra şujagaz ýerde sell bölümi bardyr. Ýagny sell satmak, sat. Ana şonuň ýaljak bir menýu bardyr. Siziňkide haýsy dilde bilemok, türk dilinde, iňlis dilinde. Rus dilinde bolup biler. Sel bölümi, sat, satylýan bölüm. Ilki şuňa gelýäs. Indi gelerimizde görýäňizmi? 182 milliondan kän söwda edijilere diýär, da seniň zadyňy satyn almak isleýär diýär. Hani 182 million adam, ýani müşderi bar şöyle siziň harydyňyzy hem satyn alyp bilýärler diýär. Indi Tem, edil şul satyş siziň öz magazin bölümimize gelenimizden soňra, satyjy hök, e, satyjy bölümine gelenimizden soňra şu ýerde zat dadyr, sign in. Ýagny içerik gir diýýär. Biz heniz içerik girmezden owal özümize akkaunt döretýäs. Indi bu ýerde häzir men muny öçüreýin. Ýaňy hasap açyp görüpdim. Indi bu ýerde Siziň üçin täze sahypa açyldy. Bu ýerde özüňi hany registra sowulýa zat satmak üçin registra sowul ebaye. Mähriban dostlar indi şu sahypa açylandan soňra indi ýaňky diýşim ýaly gmail hasaby barlar şu ýerden baglanyp bilýär facebook hasaby barlar facebook bilen eger ýok bolsada diýeli bu ýerde açyk däl bolsa gmail hasabyňyz onda bu ýerden hem özüňiz aýratyn dolduryp baglanyp bilýäňiz plany planyýew Ýagny bula özüňizçe doldurýaňyz, e-mail hasabyňyzy, passwordyňyzy ýazyň diýeli. Menä gelýände birazjyk görüp göreýin bir zatlar. Ondan sonra häzir şu wagt maňa create berme, çünki men ýalňyş bir zatlar ýazýan diýär. Şu zatlar dolduryp özüňize göre e, akkaunt açyp girip bilýäňiz. Ýöne men şu wagt göni şu ýerden öz e, Gmail hasabym arkaly girmekçi, öz hasabyma girmekçi. Häzir. Indi, şu wagt men öz hasabyma girdim, ine görämi, haý Ahmet diýýär, salam Ahmet. Indi, şu ýerde meselem siziň il birinjiden-ä alyp biljek zatlaryňyz çykýar, ýöne şu ýerde birem şu ýerde sel bölümi, birem şu ýerde meniň hasabym bardyr my ebay. Şu ýerde selling şujagada ýeri görýän bolsaňyz sat, ýagny satmak manysynda gelýär-de. Onuň şu ýeri girip, Çörek gireňizde eýýäm şu siziň magazynyňyz, siziň arka arka planyňyz. Mende şu wagta soňky 90 günüň içinde 258 dollar söwda bolupdyr diýä. Men dogrymy aýdaýyn, eBay-de üýtgeşik zat satyp göremok, ýöne kä wagt synap görýän bir zatlar goýan bolup. 6 sanjak haryt satylypdyr. Aktiw harydym ýok, hiç ýerinde şu wagt satlykda zadym ýok. Satylmadyk zadym ýok. 6 sany zat goýdum, 6 sam satyldy. Ýöne, hani Men muň üçin üýtgeşik wagt aýyryp bilemok, ýöne siz isleseňiz e, üstünde durup köpräk işläp bilýäňiz. Indi diýeli magazynyňyz açyldy, häzir siz bu sanlara üns bermäň. Täze täze magazyn açdyňyz, hiç zat ýok. Siz muňa haryt ýüklemeli, haryt goýmaly. Indi haryt goýmak üçin ýene şu ýerde selling. Hani şu jagaz ýerde sell item bardyr. Indi şu jagaz ýerde sell item e, siziň diliňizde haýsydygyny bilemok. haryt-sat manysynda bir zatlar bolmaly şu ýerde. Şoňa basan ýagdaýyňyzda indi şu ýerde haryt ýerleşdirip satyp bilýär. Meselem şu ýerde koduny ýaz, ID nomerini ýaz ýa-da bolmasa-da produktyň adyny ýaz. Ýaly birnäçe nämeler bar. Şu zat meselem diýeli, näme ýazaly? Oýunjak maşyn olar. Toys diýeli. Gel. Çagalar üçin toys. Ondan seredýäňiz. Meselem, şularyň içinde tak. Şu ýerde suratlaryny doly açanok şu wagt mende. Gel oglanlar üçin saýlar ine. Diýeli meselem siz geliňizde şu haryt bar. Meselem girdik. Şu haryt sizde de bar. Siz şuny ulanyp bilýäňiz. Ýöne muň bahasyny häzir eBay-däki akkaunt çykaryp berýär. Plança ýerde plançadan satylýar diýip. Ýöne siz el awtomatiçeski hemme zadyny ulanyp bilýäňiz. Häzir baha meselesini goýdum şu ýerik. This item elýär. Awtomat eBay-däki ortaça ortalama bahany çykaryp berýär şunuň özi. Subtitle, condition, bu zatlary doldurýaňyz. Meselem adyny, familiýasyny. Ýa bolmasa diýeli geliň men size zat edeýin. Starting price. Hä indi şu ýerde hani özüňiz baha kesgitläp bilýäňiz beýleki ýerdäki bahalary görüp. Ýöne bu şu wagt auction goýlan üçin buy it now price. Meselem diýeli auksionda 10 dollardan başlasyn. Ýöne muny satyn aljak adam häzir. Muny auksyna goýjakda göni bir 17 dollar berse gön alsyn. Bilen. Gön 17 dollar beren alsyn. Boldy. Şuň ýaly edip goýup bilýän. Hem auksion arkaly satyp bilýän, hem e, göni e, ýagdaýda da satyp bilýän. Ýa bolmasa da size PayPal hasabyň gerek. Onam ýatladyp geçeýin. Eger ýok bolsa da kredit kart hasaplary bilen hem ulanyp bilýäňiz. Indi Häzir Bula ýaňky bir görnüş täze haryt ýüklemegiň, täze haryt satmagyň. Indi şu ýerde sell item ýene edil ýaňkyja ýere gelýär. Ondan şu ýerde kategoriýalary hem saýlap bilýäňiz meselem. Gelýäňiz antik art, baby, kitap, kompýuter, elektronika näme zat bar bolsa kategoriýada saýlap goýup bilýäňiz. Ýöne men size iň aňsat usulyny görkezeýin, talyplara. Talyplar üçin, meselem, köpüňiziň eliňizde haryt ýok, goýmak üçin, satmak üçin. Ilkinji etjek zadyňyz eBay Mobile Application, ýagny telefonyňyz üçin, häzir telefonyňyz üçin şuny skaçat etýäňiz eBay. Ondan soňra edil ýaňky görkezişim ýaly zadyna girýäňiz. satylýan bölümine. Ondan şunuň ýalyrak görnüşde bolýar. Häzir. Ýok. Ine şunuň ýalyrak görnüşde. Görýäňmi? Telefonyny iň aňsat usuly şul. Onuň şeýle görüşüňiz ýaly selling bölüm bar. Ine ine ine ine ine. Telefony görkezem has gowy boljak eken. List itemini şu güne çyn edilen söwda, aktiv, satylan haryt. Ýani iň aňsady Şu mobile application-da. Munda men näme üçin maslahat berýän? Haryt goýanyňyzda, meselem siz islendik bir magazyna baryp, şo magazyndaki harytlaryň bar kodyny okadyp, şony göni awtomatiçki goýup bilýäňiz. Meselem diýeli bir magazyna bardyňyz, şo magazynda diýeli bir oýunjagyň bahasy 2 dollar. 2 dollar ýöne ebaye seretdiňiz şol 10 dollara 6 dollara satsa boljak onuň näme edýäňiz şu mobile applicationda scan nämesi bar bar barkody scan edýär häzir görkezilýän ýeri ýokmy bir seredeýin ine ine ine häzir häzir

Burçunda ýokarjygyndan siz skener skanerowa edýän bir kodçagy görersiňiz. Ine şu suratda şu wagt doly görnenok. Häzir. Onuň şonda iň aňsat usuly iň aňsat usuly şol. Görün barkodyny okatýaňyz. Boldy. Başga hiç zadam däl. Ondan soňra Sizde bar kodyny okadanyňyzdan soňra bu ýerde görkezenok. Applicationda gön bar kodyny okadyp ýükleýäňiz. Boldy şu ýerde awtomatiki ady näme, ýyly näme, agramy näçe hemme zady gön okaýar, sistema gön okaýar. Eger şol haryt eBay-de öňden bar bolsa, eger ýok bolsa, onda siz ýene-de özüňiz täzeden manuel ýagny aýratyn girizmeli bolýaňyz, täzeden doldurmaly bolýaňyz. Ädir selin. Sel aýtyp. Şu ýerde manuel bölüm bar bolsa ony seredeýin. Create temple. Ine. Bu ýerde eýýäm siz özüňiz täzeden bir haryt doldurýaňyz. Meselem, diýeli jorap satmakçy siz. Ýüpek ýüňden jorap. Wooden socks diýeli. Ondan soňra adyna da şowurda. Ondan Özüňize görä meselem şeýle kategoriýalary belläp bilýäňiz, şu kategoriýalarda çyksyn, meselem egin-eşik kategoriýasynda çykaýmaly. Biz closing diýdik, bolýar. Indi meselem e, ýagdaýy täze etiketkasyny bilen bilelikde. Ondan eger suratlaryňyz bolsa suratlaryňy dükleýäňiz. Ondan şeýle edip e, harydy ýükläniňizden soňra şöyle bir näçe doldurmaly ýerler bar. Bu ýerleri men şu wagt wagt ýitirip durmaýyn, siziň wagtyňyzy almaýyn. Gyzyklanýanlar özleriňiz aýratyn aýratyn görüp çykarsyňyz. Description bu ýerde-de siziň harydyňyz barada doly informasiýa täze girizýän harydyňyz barada. Ähli zady doldurýaňyz, ondan soňra save edýäňiz. Şu wagt meňkini save etmän biler, wiz etdimi? Ok. Tak. Indi şu harydy satýaň häzir.

Goşmaça näme? Esasy bellemeli zadymyz, diýeli meselem siz Türkiýede gezip ýörsüňiz, ýöne siziň harydyňyzy siziň harydyňyzy Amerikadan bir aldy. eBay Global Shipping. Yani bunun iň gowy zady siz e, öz harydyňyzy, meselem Türkiýe hökmünde aýtýan, Türkiýede eBay-iň öz Global Shipping International, ýagny halkara kargo merkezine ugradýaňyz, ondan eBay-iň özi öz merkezinden alyp başga ýurda özi çykarýar. Muny hem indiki wideolarda görkezip bilerin. Ýa bolmasa şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Bu barada birnäçe informasiýalar bardyr. Gyzyklanýan adamlar mundan soňrasyny özüňiz gyzyklanyp, alyp, çözüp, düzedip bilersiňiz. Aslynda bu iň aňsady. Tak, nastroýka giren ýeriňizde selling bölümi. Ondan soňra-da meselem diýeli harydyňyz bar. Luboý bir harydyňyza girýäňiz, şu wagt mende şu wagt zat ýok, aktiw haryt ýok satar ýaly. Ondan şu ýerde özüň nastroýkasynda nirik ugratýan bölüm bar. Şu ýerde global shippingi aktiw etseňiz boldy. Başga hiç zat gerek däl. Mundan başga näme zatlar bar? Recently view bar. Meselem, hani men şu zatlary gyzyklanyp gördüm de. Purchase history. Umuman dostlar şunun ýaly eBay-däki harytlar. Mundan başga-da siz All selling. Bundan başga-da siz dostlar zat edip bilersiňiz. Başga bir saýtlarda meselem diýeli. Islendik. Näme bar Türkiýede? Meşhur saýtlaryň biri A101. A101.com bilemok. Bular satýarlarmy? Ýok, bu başga bir zat. Ýaňky diýişim ýaly iň gowy zady eliňizde harydyňyzy şöyle ýükleýäňiz ýa-da magazinlere gidip telefonuňyzdaky skaner bilen ähli harydyň barkodyny okatýaňyz. Ondan soňra-da göni şu ýerde awtomat satýaňyz. We bir gowy zady, meselem siz eBay-de satýan harydyňyz eliňizde tutmak hökman däl. Şony siz meselem magazynda 10 dollara gördüňiz, diýeli 10 manada gördüňiz, ýöne siz eBay-de şony 15 dollara satlyk edip goýup bilýäňiz. Haçanda bir adam siziň harydyňyzy 15 dollara satyn alan wagtynda, siz göni gidip magazyndan 10 dollara satyn alyp, ony şol adamyň adresine poçta berip ugradaýmaly. Bar bolan şol mundan başga-da gyzyklanýan soraglaryň has giňişleýin gyzyklanýan soraglaryňyz barada-da Kommentariýada ýazyp bilersiňiz men başardygymdan jogaplaryn. Mähriban dostlar onda indiki wideolarda görüşýänçäk janyňyz sag bolsun hoş sag boluň.